кайтма. Без синең белән бер тапкыр э, ниндидер спикерны күреп алган, ник ул лидерство турында сөйләде. Лидер булырга, ничек булырга, ничек аның артыннан лидер кешедә, кеше артыннан баралар, имешки халык инде. Һәм без елмаеп тыңладык, чөнки без ул кешенең бернинди лидер була алмавын Беледрик. Мин аңладым барысын да. Тукта.
Сүзсез дә аңлый мине Линария. Сөйләшеп тормый, кайда карап утырый.
Бер караганда именно усал да әйтте. Килсәм диде, усал, усал килсәм диде. Дәшми утырырга риза диде. Шулаймыни?
Усал, именно ул усал. Шундый кеше. Мин усал түгел.
Шуңа күрә син без яшәбез. Кара әле. Менә лидерлык нинди сыйфатлар нинди булырга тиеш дип уйлыйсың син нигә менә без менә шул кешедән көлеп алдык әзрәк кенә елмаеп алдык һәм чыннан да бу тупас э, андый кешедән андый лекцияләрне тыңлап утыру ә без синең белән ни форсаттан көлдек микән э, чөнки без синең белән лидерлар юк чөнки без аның командасында идек һәм без беләдек э, ул бернинди дә лидер булмаганын без ничектер синең белән подкаст э, токсично башлана ләйлә без бит андый түгел мин шундый ә син шундый сен сен ул кеше турында сөйләмә сен миңа менә бер шул җавапка сорауга җавап бир э, лидерлык э, сыйфатлары нинди булырга тиеш ул кешедә лидер лидер ну беренче чиратта менә мин һәр һәр вакыт үземдә ниндидер бер фикер туа һәм мин аны шул ук вакытта критикага салам Менә мин уйладым, өч, өч, өч җавап башыма туры килде. Һәм мин аның өчесен дә уже алып аттым үз башымда. Бу, Әйдә бер килешеп, бу критика чистого разума мы нәрсә соң бу? Буны әйтәсем килә беренче чиратта үземнең тоемлау буенча, минем генә тоемлау да түгел, миңа калса инде бу шундый бик популяр э, яңалык сөйләп утыру яңалык. Миңа бөтен нәрсәне әйтәсе кеше әйтеп бетергәндер инде бу дөньяда име. Лидерлык э, Үз фикере булган кеше һәм әйттем бит инде мин кире кактым дип фикерләремне башымда җавапларымны һәрбер кешенең үз фикере булырга тиеш түгелме соң лидерныкы гына түгел ләкин ул үз фикерен җиткереп име кешеләрне шул фикергә китерергә тиеш каршы капма каршы фикер булса да мәсәлән икенче кешеләрнең шул фикергә китерергә тиеш ул бит Тагын каршылык, һәрбер кешенең үз фикере була ала. Ә тәңгәл килә алмыймыни ул шул ук фикер, менә шул ук фикердәшләр, шуңа күрә теге комьюнитиларга җыелып, алдан син аңлыйсың, сезнең фикерләр туры килә, һәм ул ниндидер бытовой гына спорлашулар, ул инде без башка якка ничек борылып киттек инде автомат лидерлык дигәндә җаваплы кала белүдер инде шундай иң примитив әйберләрне әйткәндә әйе кешеләр өчен халык өчен әйе шушы йөреткән шушы комьюнити дип әйттек бит инде татарча ничек әйтәбез соң ул комьюнити берләшмә берләшмә әйе берләш шушы берләшмәдә сез бер фикердәге кешеләр һәм син аны басып тор басып кычкырып әйтә аласың һәм җавап бирәсең шушы фикер өчен. Шулайдыр. Һәм курыкмау дип уйлыйм, батырчылык шулай ук лидерлыкка туры килә. Белмим. Ә вакытында теге үзеңне кычкырып мин лидер дип әйтмичә, качып торып, бәлки күләгедә дә лидерлыкның бер сыйфатыдыр. Чөнки кайсыдыр мизгелдә, менә мин сизәм син эшеңдә, шулай кача аласың. Менә бу хаб мизгелдә мин кирәк түгел монда. Хәзер менә икенче кеше дә яктырса. Ну үз урыныңны белергә кирәк инде. Лидер булсаң да.
Көчле үте син син болай да йолдыз команданың мәсәлән инде име. Ләкин калганнарга да әзрәк кенә ут биреп җибәреп җибәр ала торган кеше. Менә син хә тагын рәхмәт китердең
критикага алып ташлый торган әйберне лидер беренче чиратта и ул үзенең теге кояш кебек балкый дип әйтик инде. Икенче яктан лидер ул ә, ойл әм, әллә аерыламы? Менә мехай наставник темасына күчә башладым. Ничектер үзем дә аңламастан. Лидер беренче чиратта ул ничектер менә синең башка сүз белән генә әйтәм инде, башка кешене яктырта да белергә тиеш. Мәсәлән, мин уйлыйм, чын лидер ул курыкмый Э, аны күрмәсләр, сизмәсләр дип. Конкуренциядән курыкмый. Күрек, әйе, ул курыкмый конкуренциядән һәм ул теге самодостаточный дип хәр шул сүз белән сөйләшәбез бит инде. Э, үзен үз фикеренә ышана, үз көченә ышана, булдырамы ул аны, булдырмыймы. Э, әмма ләкин һәр вакытта бит инде самоуверенный, теге үз үзеңә генә ышанып та йөреп булмый. Бөтен менә мин шундый кеше ниндидер твердый, ниндидер каты позициядә түгел дип әйтәсем килә. Мин бик э, гибкая, менә мин хәл җавапларымда да сизәсең. Мин үз фикерем бар, әмма ләкин мин башка кешеләрнең фикерен шулай ук кабул итәм. Без ничә еллар буе сәясәттә эшләгән кешенең шундый җаваплар булырга тиеш кебек тоела. Теге бер төгәл дә сорау җавап бирмисең. Бер ел сәясәттән тыш. Әле терелеп бетмәгәнсең. Мин әле терелеп бетмәдем.
Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Тыңлыйсыз, әлбәттә, сез аны Болгар радиосында, ә карыйсыз Ями Music лейблының площадкаларында. Без чакырабыз Кайнатмага, подкастыбызга Сәләтле һәм билгеле шәхесләрне. Бүген кунакта Линария Мөслимова. Кем соң ул? Кем итеп беләбез без Линарияне? Ох, бер ел беркая бернәрсә сөйләгәнем юк. Мин уйлыйм хәзер фикерләрне ничектер җыеп алып э, репетировать та итмәдек инде әзрәк. Ә, бер кеше репетиция итеп эшләп килми монда безнең подкастка. Шуңа күрә бер кеше теманы да алдан белми күп очракта. Шуңа күрә менә бу шундый теге чын самими аралашу әңгәмә шуңа күрә яраталар да инде безнең кайнатманы шулай булганга күрә э, син конгресста эшләгән кеше ничәдер еллар индеме башта волонтер булып килгән инде син анда э, конгресска мин инде э, мин тумас борын ишекләр ачып кергән минем буын буыннан 92 нче елда беренче бөтендөнья татар конгрессы съезды вакытында инде минем әни Э, регионнан сөйләшеп куйган инде алдан минем кызым киләчәк монда берничә елдан соң зинһар өчен алар кияүдә дә булмаган ул вакытта э, бөтен дөнья татар конгрессының беренче съездының шәймиев җыйган вакытта инде бөтен татарларны берләштереп организация булдырган вакытта оешма э, әни шул вакытта инде делегат булып инде конгрессның нәрсә икәнен мин тумас борын ук минем гаиләдә инде беләләр иде Мин инде үзем беренче тапкыр, әйе, мин Башкортстаннан тумышым белән, бәлки кемдер белми, Уфада туганмын. 2005 елны беренче тапкыр килдем Казанга да инде һәм таң калып, шаккатып, э, мәхәббәтләнеп кире кайттым. Менә Башкортстанда тудым дисеңме? Син анда Башкортстанда тусаң да, үзеңне татар итеп хис итү менә ул ничек ничек барлыкка килә мен мин татарстанда туган мин казанда туган кеше мин аңламыйм аны ничек инде икенче төрле була ала дигән фикер дә китерә алмыйм менә калган кешеләргә дә аңлатып китә аласыңмы ничек ничек ул башкортстанда татар булу э, башкортстан турында белмим э, корректно булыр микән чагыштыру чөнки татарстаннан тыш икенче э, җирлек Татарларның күпчелек саны булган ул миллион ярымнан артык, ике миллион татардыр инде анда. Ул Башкортстан республикасы һәм без анда күп һәм без анда өйдә. Каядыр читтә түгел. Инде теге татар авыллары, татар мөхите ул дигәндидер башка тел түгел, башкорт теле дә, татар теле белән дә 94 процент ошашлык. Шуңа күрә мин уйламыйм, ничектер мин теге Казанга килеп татарландым дип. Э, ул без ул нормаль халәт, без синең белән якын теге ощущение да дип фик, э, тоемлауда татар телен. Ә менә шулай ук минем биографиядә бар Чиләбе шәһәрендә яшәгән еллар, мәктәптә укыган 2 ел. Ә менә шунда инде мин э, татарлыгымны инде бәлки күбрәк аңладым, тоемладым. Мин безнең мәдәният аерыла, тел аерыла һәм башкаларны анда инде Чиләбедә яшәүче кешеләр инде сорый иде, Башкортстаннан Чиләбегә килгәндә, чит ил паспорты кирәкме дип. Ну, шундый хәлдә менә безнең федерация дип әйтикме инде. Кызык сорау иде ул миңа ул вакытта. Күп очракта бит күчеп китәсең каядыр еракка, ими шунда гына сизә башлыйсың, чыннан да үзеңнең теге үз үзеңне идентификацияләү барлыкка килә. Ә, мин татар икән дигән, ими еракта гына сизәсең. Димәк, Башкортстанда андый уй юк ие синең теге аерып Юк, мен анда бик комфорт хис итәбез үзебезне. Мин бит инде Башкортстанда 17 елдан артык яшәмим, бәлки хәтерләмимдер дә төгәл ниндидер хисләрне. Теге уйлау фикере үз-үзеңне Шәхес буларак ачу, формалаштыру ул минем Казан елларына туры килде. Шуңа күрә бәлки мин хәзер аны аңлатып, мәктәп баласы гына бит күп кирәкми. Анда юк сәясәт, анда бар синең сыйныфташларың, синең мәктәбең, ниндидер активлыгың. Мин мәктәптән җәмәгать эшчәнлеге белән булам. Безнең бар иде анда Башкортстан Демократик яшьләр союзы шунда шунда мин уже активлык күрсәтеп инде шунда да яшьләр белән инде эшли башлагансың булып чыга инде ме әйе үзем дә яшь идем без анда чыгып йөри идек төрле районнарга һәм сәламәт тормыш итү турында шундый инде акцияләр оештыра идек кешеләргә урамда бәйләнеп йөри идек нинди роль иде синең анда не безнең анда спектакль иде ул э, степ бии идек э, шигырьләр сөйли идек ниндидер теге зош темасына урамда акцияләр оештыра идек концертлар шул халык белән халык белән эшләү инде
Аннан соң син Чиләбедән соң күчәсең Казанга. Әйе, Чиләбедә мин күчеп китәм, татар мәктәбендә укыйм. 81-нче мәктәп ул э, Муса Җәлил исемен алды һәм э, олимпиадаларда катнашып, э, Россия буйлап татар теле олимпиадаларында җиңеп, киләм Казанга. Һәм укырга керәм татар филологиясе һәм журналистика бүлегенә. Син анда староста булмадыңмы үзең? Әйтәм бит, мин сиңа сиңа лидерство турында сөйләшәсе килә дип. Мин үз гомеремдә 5 мәктәп алыштырдым Ләйлә һәм 5 мәктәптә дә анда кайдадыр 2 ел, кайдадыр 3 ел укыдым, кайдадыр 1 ел. Э, шунда килгәч ярты елдан соң миңа э, класс җитәкчесе әйтә иде, э, әйдә син староста бул дип. Мин

лидерлар дип әйдә шулай сөйләшик алайса әбиемнән башласам да була инде минем иң яраткан история тарихымда тарихымда эмансипированный хатын кызлар турында сөйләргә яратасың син синең әниең дә әбиең дә шундый әби э, ул илленче еллар вакытында башкортстаннан казанга э, институтка укырга керә теге галушлар киеп килә, шулай сөйли иде инде миңа. Монда Казанда укып кире Башкортстанга укытучы булып кайта инде. Башлангыч сыйныфлар укыта, татар теле әдәбияты һәм анары завуч була. Анары шуш анда бит инде шул партия эшчәнлеге бик актив. Укытучылар бит инде тоже бик бәйле аларны инде теге оештыру мәсьәләсе. Ул 3 созыв сельсовет рәисе булып эшли 60 елларда. хатын кыз буларак үзе монда инде бар бу гаиләдә монда бар әйе күптән шулай итеп әби әбине инде хаман беләләр ул шундый почетный гражданин почетлы кеше исемен йөртә безнең районда да менә күп кеше аңлап бетерми бит име менә мин э, күптән түгел сөйләшкән подкастта име э, теләчедән килергә җибәрергә курыкканнар баланы Күптән түгел, 20 ел элек әле ул, 20 ел элек университетка кертергә уйлап кара. Ә монда ничәнче ел дидең син әниең үзе киткән гаушлар әбиең? Әби
56-нчымы, 54-нчеме еллар. Бу сугыштан соң.
Әйе, менә 36-га китерергә кирәк. Менә ул нинди кыюлык булырга тиеш. Аны ул бит әле телдә рус теле булмагандыр инде, бар шул көчле. Әйе.
Ничек Казан фикере минем әбиемә кергән, аның татар теле укытучысы бик көчле булган. Менә укытучы, укытучы бик зур роль, мөһим роль уйный инде, әлбәттә инде. Шул яңалык түгел. Ул э, Казан турында сөйләгән, безнең бит инде бөтенесе головной офис дип әйтәбез, баш офис Татарстан, бөтен татарлар дөнья өчен. буйлап mm -hmm. яшәгән татарлар э, чөнки татарстан республикасы исеме чыннан да безнең күз баш каядыр карарга тиеш шуңа күрә безнең ориентир инде чиксез татарстанга һәм э, шулай татарстан турында аның укытучысы сөйләп аннары инде әбигә аның әбисе ярдәм итеп алтыннарын акчаларын биреп шулай яхшы укысаң э, кайтармасаң да була долгыңны дип инде үҗәтне шулай әби тырыш кеше булганнар бу Сугыш елларында вакыт гомумән гаилә инде Ләйлә иде шулай дип әйтик. Э, э, безнең бабай да авылда теге управляющий булган һәм тугыз бала, әби иң олысы. Шулай җаваплылык алырга инде нәселдән димәк килә активлык, җаваплылык. Геннарда бар булып чыга инде генның. Ну мин генетикага ышанам. Әйе. Әйе. Чыннан да ул темага да күчеп китсәк. Чыннан да хатын-кызлардан хатын-кызларга күчә дип сөйләр бит. Менә бит бәлки яхутлар дөрес эшлидер. Э, әнисе теге үз милләтеннән булсын дигән кебек. Бәлки. Ул шулай итеп, э, аннары әни укырга килә. Әни инде ул 80 нчы еллар, 90 нчы еллар теге казанның шыксыз вакытларында күргән кеше куркыныч вакытларында менә теге яшь сериаллар чыкты бит инде аны минем әни дә карады һәм шулай булды дип шулай булды ди чыннан без институттан кайтканда да трамвайда минем сыйныфташ однокурсник курсташларымның шулай сумкаларын талаган вакытлар булды шулай әни казаның шундый ягын белә һәм Шулай итеп мин инде экскурсиягә килеп, без менә ничектер гаилә белән э, Казанга бәлки бу минем шундый очрактыр. Мин бит бөтен гаилә турында да шулай әйтә алмыйм. Бу минем шундый, минем шулай гаиләдә. Әйе. Бу бөтен Башкортстанда шулай дигән сүз түгел. Әлбәттә. Юк, менә сине үрнәк күрсәтелгән, юл, юл инде бар, сукмагы бар, син инде аннан буенча. Алар сиңа каршы килә алмыйлар, чөнки үзләре ул юлны узганнар име. Әйе. Ул бездә билгеле иде. М, Бу гаиләдә бөтенесе дә Казанда югары белем уку, югары белем ала. Мин инде теге беренче сыйныфка кергәндә ул билгеле иде, мин Казанга китәсем. Менә кайтырмынмы, әмма ләкин Казанда калырмынмы, ансы инде башка. Килеп җиткәндер инде вакыт инде кемгәдер монда калырга. Менә университетка кердең дә син староста булдың һәм э, Укуың көчле булдымы синең? Ничек уйлыйсың син аны? Яки менә нинди авыр Мин беренче курста бик илһамланып, э, яратып э, укый башладым чыннан да һәм э, шул ук вакытта җаваплылык хисе дип әйткәндә лидерлык миңа мин лидер дип әйтү түгел менә әгәр дә Олы кеше үзенең яшәү тәҗрибәсеннән күреп, миндә лидерлык хисе күрә икән, бу мине илһамландыра. Һәм минем бар иде шундый укытучыларым мәктәптә. Мин ну, ничек булдыра алам, шул кадәр анда ниндидер иншалар яза идем. Һәм мине күреп, ниндидер әйтәләр иде, әйдә, Ленария, синең бар менә шундый э, сыйфатларың дип әйдә ул якны үстерәбез мин бер яктан шундый иярүче дә кеше ышанучы кеше менә ничектер э, казанга килгәч тә шундый кешеләр булды э, карале син менә шундый кеше мин үземне андый кеше дип уйламыйм миңа читтән шулай дип әйтәләр дә һәм мин шуңа ышанып нәрсәдер эшли башлыйм
ә мин шундыймын ә мин шундыймын иде бәй һәм ничектер теге тырышасың и җаваплылык тоясың шушы кеше димәк кешеләр алдында инде остазларың алдында остазлар әй ул остазларны күңелең белән дә шулай ук сизәсеңдер инде ул син сиңа авторитет булган кешеләр булырга тиеш һәм мин хөрмәт иткән кешеләр шулай Мине дә, яшькә карамастан, хөрмәт хөрмәтен күрсәткәндә, мин ничектер ачылып китә алам шул вакытта. Ә конгресска ничек килеп эләктең? Хәтерлисеңме син ул көнне?
Иң беренче көннеме, әмма студент вакытны әйтәсеңме син? Менә кайчан син кердең шул беренче дип сөйлибез инде без.
Беренче тапкыр Казанга килгәч, 2005 елда Казан монда мең еллыгына әзерләнә иде. Әле анда әле кол шәрифләр дә төзелеп бетмәгән иде бугаймы инде. Брусчаткалар да салынып бетмәгән иде. Без шундый Казан буйлап йөрдек. Иң беренче бина безне алып кергән ул бөтен дөнья татар конгрессы иде. Ну бу теге

Күп, без, шәп, без текә. Шунда инде мин... Э, шуңа шанып диген.
Шуңа шанып, әлеге баягы. Э, шулай итеп, э, беренче тоташу, беренче нокта шул татар конгрессы иде, хәм бу Оешма миңа шундый зур булып күренде, күңелемә якын булып күренде ул вакытта һәм Казанга укырга кергәч, белә идем, ниндидер берәр ситуация булса, шундый үзенә күрә өй, офис бар, анда барып, теге фикер уртаклашып була дип. Ну, мин расположенный идем. Позитив, минем татарлыкка килүем позитив килде. Каршылык белән түгел. Безне кыерсыталар, менә нәшлибез. Минем минем юл андый түгел. Минем бик шундый без үсәбез без бар дип үзебезне күрсәтергә теләп индеме әйе теге кыерсытудан түгел без без көчле без шәп һәм мин шул фикергә әлегә баягы ышанып шунда беренче тапкыр Мин инде КВНда куратор булган идем. Шаяннар тапкырлар клубы Казан шул беренче юнәлешләрем, хәрәкәтләрем. Шуннан анда безне активистлар чакырдылар. Татар конгрессында яшьләр канаты формалаша. Беренче җыелыш була дип, ә без бит инде татар факультеты, анда инде без 40 кеше автоматом чакырулы. Шулай итеп мин беренче очрашуга килдем. Шунда инде Тәбрис иде, аның менә беренче елы иде рәислеккә килгән. Ул әйтте, без быел Тукайның йөзе, йөз елы, әйдәгез берәр чара оештырабыз. Бер команда туплыйм, шәһәр буйлап активистлар. Без теге беренче очрашуда анда 40 кеше идек. Аннары икенче очрашуда 20 кеше, аннары 10 кеше. Шулай итеп, печән базары, беренче печән базарын оештыруга мин кереп киттем волонтер буларак һәм инде монда теге үземнең административ ресурс дип әйтик староста булу университетта мин төркемнән Анда 30 кешене э, татар костюмнарына киендереп, китереп бастырып куйдым печән базарына. Шулай мин кереп киттем э, иҗтимагый хәрәкәткә. Кеше Шулай... беләсең булып чыга инде име? Аннан соң илһамландыра беләсең, бушка эшләттерә беләсең. Дөрес шикелле. Ниме? Ниндидер сүз табарга кирәк бит кешеләргә, киенеп басып торырга.
Шулай була инде, димәк. Аннары без волонтерлар белән күп эшләдек бит инде, чыннан да. Ну, ул яктан татар хәрәкәтендә татар факультеты, татфак, бүгенге көндә ИФМК инде, бик ышанычлы терәк чыннан да ниндидер проект оештыра башласаң бер шалтырату ясап син инде үзеңә команда җыеп ала аласың бу яктан ә нәрсәгә шулай микән ничек уйлыйсың нигә ул бит инде ул бит уже целевая аудитория анда аңлатып торасы юк татарлар текә татарларны теге яшәтергә кирәк дип ул кеше инде ипилек тозлык татарлар өчен татар темасында татарлар өчен эшлим диде әйе ул иң җиңел шуңа күрә ә менә инде медицина факультетыннан татарлык белән бәйләп ниндидер кешене кешеләрен табырга авыр ансы инде уже әйе өстәмә тырышлык өстәмә илһамландыру халыкны үзең ышанырга тиешсеңдер инде ул идеяга Уф, уф дип әйтим. Шундый арытты ди. Милләтчелек турында сөйләшәбез мени бүген? Юк, менә лидерлык турында сөйләшәсе килде. Ә, лидерлык. Менә син э, җыйдың бит инде, име? Э, печән базарын бергә эшләдегез диде. Вакытта лидер булып Тәбрис барган инде, име? Сез аның артыннан баргансыз, нәрсә әйтсә, шуны эшләгәнсез. Ул да сезгә инде юл биргәндер, инде аңлаткан, кая кем белән эшләшергә кирәк икән, кемгә нинди сүз, нинди кагаз э, тыгарга. Мәсәлән, ниндиме? Аннан соң синең бер өлеш вакытыңда Дубайда яшәп аласың бит инде Эмиратта. Университеттан соң, әйе. Әйе, университеттан соң. Һәм сине ничектер теге вакытында кире кайтып Казанга Тәбриснең урынына чакыралар. Булып чыга. Шул команда каламы? Тәбриснең командасы каламы? Синнән кала булып инде сине күтәрәләр име аның урынына ну мин бит инде менә шушы бер шул такым тәбрис яңа хәрәкәт җыйган мин Син таныш йөз алар өчен барысы өчен дә. Таныш йөз түгел, без бергә эшләдек ничә ел. Ике ел булмаган саналар. Мин бит шул командадан. Мин Дубайга киткәч тә анда татарча диктантлар, мин татарча эшләшәм акцияләр оештырып яттым әле туктаусыз. Һәм әмма ул минем теге хөнәрем буенча оештырырга тиеш тә түгел әйберләр иде. Ул инде не отпускает диде. Синең инициатива үзенең инициатива.
Әйе, ул дидер татарлар бар. Шулай җыелдык та инде ясадык. Бер авырлыгы юк. Бер оештырырга өйрәнсәң, аны авыр түгел инде. Димәк, шул Тәбрисинең командасы сине инде белә торып, Тәбрисинең командасы дип әйтәсең син. Без бит шул команда. Ничек инде без менә бит ул сезнең лидерыгыз иде. Шуңа күрә әйтәм мин, аннан соң ул башлыкны алып куеп, сине башлык итеп куялар да, аның командасы синең командага әйләнә. Сез әлбәттә бер команда, әлбәттә бер команда, ләкин Әй шулай дәвам иттек, шуннан инде мәсәлән, бүгенге көндә Райнур бит инде җитәкли. Ул мин Рәислеккә килгәч, шулай ук активлашып киткән вакыты яңа кешеләр шулай кушылып, ничектер матур хәрәкәт ул. Безнең чыннан да идея көчледер дип уйлыйм. Хәм чыннан да шәһәрдә әле берләшмәләр, сообществолар, комьюнити сүзләре Теге популяр булганчы, без инде шул форматта эшли идек. Шуңа күрә ул идеологиясе шушы берләшмәнең көчле һәм анда һәрвакыт инде яңа кешеләр килеп тора. Ул ул ниндидер зур поток түгел. Ул нәкъ менә үз фикереңне һәм фикерләр туры килгән, тәңгәл килгән Кайдадыр яңа кешеләр кушылды, һичшиксез. Мин без бит инде шул команда белән оешып, вузлар буенча чыгышлар ясадык. Без инде анда 700 студентны Уникста җыйган идек, э, татарча метап, э, теге TEDx э, форматын оештырып, анда хәрәкәткә яңа кешеләр килде. Шундый бик э, кычкырып э, сөйләгән зур проектлар Ны теге тәкъдим иткәндә, шуннан яңа кешеләр хәрәкәткә кушылып китте. Һәм менә шушы хәрәкәткә килгән кешеләр, мәсәлән, УНИКСтагы студентлар, татар студентлар очрашуыннан бүгенге көндә КВН кураторлары Әйдә Шаяртның Камал театрында эшлиләр һәм без һәрберебез ничектер үз үз нокт шул бер тирәдә инде име әйе без югалмадык һәм һәрберсе үсте Хәзер волонтерлыкта түгел, профессиональ э, дәрәҗәдә э, шәһәрдә чаралар оештыралар, ниндидер э, теге институцияләрдә эшлиләр. Күп очракта безнең менә халык, Казанда яшәүчеләр, Татарстанда яшәүчеләр, алар сезнең проектларыгызны белгәннәреннән үк. Печән базары, Җәдид фест, Мин татарча сөяшәм. Моны райнур сөйләргә тиеш түгелме соң, Ләйлә? Ә? Моны Райнур сөйләргә тиеш түгелме соң инде хәзер? О, сөйләде. Мин аны сәй китерәм. Менә ул проектларны, э, ул бит инде сиңа хәтлек булган әйберләрне. Ничек итеп менә син ул әйберне үз өстеңә алып, ниндидер яңалыклар китерткәнсеңдер. Нәрсә э, ничек эшләнде ул проектлар? Шуны сөйләсәң.
Миңа җитәкләргә Эмираттан кайткач инде шулай итәбез китте бит инде. Мин ул проектларны бөтенесен дә, ул проектлар мин, мин булганда барлыкка килде, һәм мин аларны эшли белә идем. Сөйләүче кеше генә мин түгел идем. Шуңа күрә монда инде теге оештыруда проблема булмады. Сөйләргә өйрәнергә туры килде. Шул гына инде. Әле өйрәндем дә юкмы белмим. Оратор курсларын алган иңме, нәрсә, ничек эшләдең син? Ничек сөйли башладың?
чыгасың да сөйлисең, утырасың да сөйлисең. Аны анда нәрсәдер өйрәнергә. Бәлки өйрәнергә кирәк булгандыр, шуңа әзрәк әнә Менә фикер йөртүләр бит, шуны фикер йөртү, фикер туплау һәм аны ничектер авызыңнан дөрес итеп чыгару. Практика. Э, беренче чиратта әйе, э, мин шалтырата идем э, теге остазларга, командадагы кешеләргә фикер йөртә белүче. Менә мин чыгыш ясыйм, Менә шундый тезислар үзем өчен билгеләдем. Мин ничек уйлыйсыз, моны шулай әйтәбезме? татар яшьләре форумы исеменнән дип без бит инде ул бер генә йөз түгел ул команда һәм ул совет шура шуңа күрә безнең бөтен эш ул теге килешенеп эшләнә кайсы якта ниндидер акцентлар ясыйбыз нәрсәләр нинди идеяны алга чыгарабыз икәнлеге турында ул яктан командаға рәхмәт Мин чыннан да минем Казанга килеп яшьләр форумына эләгү, мин уйлыйм, минем бөтен процессларыма ул юл салды. Бүгенге көндә һәм тормышымда, дуслыкта бөт, бөтен теге колесо баланса дип әйтәбез бит инде, юнәлешләрне Чутлаганда, төзегәндә мин аннан дуслар да таптым, теге эш буенча да кызыклы темалар буенча да хобби сәламәтлек мәхәббәт дигән колесо балансы турында сөйләшсәк инде анда ул моментлар да бар аларда ноль булмадымы Кайбер вакытта булды. Менә син әйтәсең, э, миңа ошыйдыр иде дип сөйлисең, син мин күрәм, сиңа командасы да әйбәт, проектлар да шундый яхшы. Ләкин киттең бит син аннан.
Дүрт елдан артык, ул ике тапкыр Андый урыннардан, андый урыннардан китмиләр Ленария. Нишләп инде? Бу бит э, яшьләр хәрәкәте. Ул үз урыныңны, үз вакытыңны белергә кирәк, сизергә. Һәм э, чыннан да бу бит минем теге ниндидер шәхси амбицияләр түгел, бу э, безнең хәрәкәт э, һәм син үзең дә әйттең, әнә сәясәт белән дә бераз бәйле дип. Э, Ул хәрәкәт миңа кадәр булган, миннән соң да булачак. Мин аны теге Яны янәшендә җитәкләп бардым ниндидер период һәм әйттек бит инде подкастны башлаганда лидерлык ул башка йолдызларны да чыгара белү яктырта белү һәм үземнең күңел сизү буенча да мин аңладым яшьләр үсте һәм канатланырга вакыт алырга да инде әйе ул заманына да туры килгән мәсәлән шул крайнур турында әйткәндә дә ул бит инде айти белгеч һәм егерме беренче гасыр инде гасыр дип инде ясалма фәһем шул ук темасы без бит инде милли хәрәкәт аның идеясы телне үстерү милләтне ничек ничек ярдәм итү аңа теге яшәтү шуңа күрә монда озак минем утыруның мәгънәсе юк ул яшьләр барлыкка килде дә аны шундый кызык что син аны аңлый алгансың кебек име ләкин чыннан да бит күп кеше андый креслога утыра икән китмәскә тырыша Җылы бит. Нинди соң кресло инде ул? Дип ә, кеше аша дип уйлый бит аны. Без бит кара, без шуңа күрә э, лидеры мнений бит инде күбесе үз фикерен йөрөтүче кешеләр. Анда яшьләр форумында э, кемне без бөтенебез дә гел э, теге бер э, горизонтально һәрвакыт эшләдек. Анда мин булсынмы, анда белмим, Гүзәлия булсынмы, төрле кешене куеп була иде. Без бөтенебез дә лидерлар ул хәрәкәттә. Аны теге менә мин генә булдыра ала идем түгел. Ул любой вакыт шушы оешмадан теге нинди яшьне алсаң да, яшь кешене, ул лидер булып үсеп кит, ул потенциалы. Әйе. Ул оешма шуңа күрә миңа ошый, хаман ошый, хаман мин аны яратам, чөнки анда әгәр дә син фикер йөрөтмисең, синең юк ул нидер төп идеяң тормышта, син анда озак хәрәкәт тә итә алмыйсың. Бит теге мәктәп үзенә күрә һәм Ай, чут, миңа әзрәк авыррак сөйләшергә бу темага. Беләсеңме, авыррак дип. Мин киткәнгә бер ел була инде тиздән. Һәм мин э, бу темага рефлекс, рефлексировать иткән кебек уйлыйм. Без халыкка әйтәбезме соң безнең беренче очрашуны? Без бит синең белән инде бен- хал- з- Халык Кешеләр. белер, халык белсен. Без инде кешеләр, бер кешеләр, моны игътибарлап тыңлагыз. ноябрьдә без без тыелны төшергән инде. Без, без сөйләштек Ләйлә белән мин киткәннән соң, э, безнең подкаст язылды һәм шундый 3 сәгатьлек рефлексия барды, бөтен нәрсәне бушатып бетердем. Ләкин ул чыкмады.
Ул чыкмады. Шуңа күрә менә без яңадан э, бер мизгелләрен күтәрәсе, сөйләшәсе бар кеше бит аны белми, без сөйләшеп алганны. Сине җибәрәсе дә килмәгәндер инде. Кем? Өстәге утырган кешеләрнең эшеңнән. Бу бит иҗтимагый хәрәкәт. Анда өстәге утыручы кешеләр дип э, э, көчләп калдыра алмыйлар инде син. Син мин китәм. Кемне кем көчли э, аласың? Кая китергә?
Андый менә вакыты җитте китергә икән аңлагансың син, әйме? Мин инде яшьләргә юл бирәм. Ә кая китергә? дигән уйлар белән син нәрсә нинди уйлар белән киттең или ял итәргә генә менә бер ел буе мин ял иттем дип әйтәсең син
ну чыннан да бу дүрт ел ярым эчендә рәислек вакытында мин зур трансформацияләр уздым дип уйлыйм матур модный сүз хәзер инде бер ел өч елга туры килә дигән шулай дип әйтик әйе сөйләшергә дә сөйләргә дә өйрәнәсең камерага да камерасыз да үзеңне тотырга да өйрәнәсең тиз фикерләргә кайдадыр инде фикерләмәскә фикерләмичә эшләргә кирәк кайбер фикерләмичә әй без эмоция дип әйтик фикер түгел э, юк эмоциясез кайда бер әйе фикер түгел инде шуңа күрә ә мин һәр вакыт э, ну анализларга яратам мин йокларга яткач та төнне кич 2 сәгать уйлап ятам. Минем башым авырта. Яш, шуңа күрә. Алай күп уйламагыз. Күп уйларга ярамый шуннан. Шуңа күрә теге һәр вакыт гаиләдә дә мин бер генә бала. Мин теге бер үзем утырырга да ярата. Мин халык... Үзем белән уйнарга.
Әйе, мин менә мин диалоглар башта.
Обожаю. Халык белән дә миңа рәхәт. халыксыз да бигрәк рәхәт шуңа күрә миңа кирәк пространство э, теге вакыт вакыт менә э, әйттек бит инде студент елларында шулай ук актив идем чын анда беренче курстан уже яшьләр хәрәкәтенә кереп киттем төрле хәрәкәткә теге старосталыкта алып бардым шулай итеп инде дүрт ел узгач э, шундый тәкъдим килде эмиратка китеп эшләргә мөмкинлек бар дип шул журналистика юнәлеше буенча һәм Ул минем өчен ул вакытта шулай ук ял кебек рефлексия кебек булды. Менә бер этапны тәмамладым һәм миңа әзрәк тынырга кирәк. Иҗтимагый эш бик күп көчне ала. Ул сиңа көч тә бирә, шул вакытта син 24 сәгать буе син ул хәрәкәттә. Менә кичке 6да бу хәрәкәттән мин чыктым, ул юк. Ул синең белән яши, син шундыйсың һәм син үзеңә шундый э, отпуск кына бирә аласың, э, актив булмаска дигән кебек инде. Ә фикер йөртү, анализлау, ниндидер хаман процессларда булу, ул синең белән һәрвакыт гомер буе. Шуңа күрә менә шул ук 4 ел теге университеттан соң Менә рәислектән соң, дүрт елдан соң, минем килеп җитеп, үзе вакыты, рефлексия вакыты. Шуңа күрә мин бераз ял итеп алырга җыендым. Бераз, бер ел.
Бер ел. Бер ел. Ә хәзер син, менә, бар ул бер ел эчендә, бар бер ниндидер проектлар булгандыр, каядыр эшкә чакырганнардыр. Әйе, анда теге зур җаваплылык алмыйча, тыныч кына хәрәкәт итәсең. Мин гадәттә циклларга бүлсәң, минем теге көч биреп, якты иттереп эшләүдер инде бәлки. Шундый теге бөтен җаваплылыкны алып. Ял дип аталган әйберең синең, ул Мальдивада ял итү түгел, Балида ял итү түгел, ә менә проектларны ал, алсам да, ләкин Конечно. син анда коточкыч эшләмичә инде. То есть беренче рольләрдә булмыйча. Әйе, янда. беренче йөз булмыйча, теге беренче кеше түгел, ниндидер кайдадыр анда теге. Әйе, төрле проект ясаганда бит ан юл картасы буенча 50 пункт. Шуның нинди пунктларын хәленнән килә, шуны эшләп утырасың инде. Ну, белмим әйтергәме, кирәкме, кызыкмы бу кешегә. Мәсәлән, рәислектән киткәч мин Кырымда яшәдем. Анда инде безнең яшьләр үзәге бар, Акбарс дип атала, Татарстан Республикасы төзегән. Анда директор урынбасары булдым. Беренче йөз түгел, менә шулай тыныч кына эшләү дип әйтик инде. Кыш көне мин анда эшләдем, аннары кайттым. яттым. Шуннан инде проектларга төрле кушылып киттем. Нинди кызыклы проектлар булып өлгерде менә бу арада? Нинди кызыклы проектлар? Ну, мәсәлән, әйдә соңгысын әйтсәк, халыкара ислам сәнгате проектын оештырдык без бергә. Хатын кызларга багышланган. Әйе, оста бикә дип атала ул хатын кызлар белән бәйле проект. Анда 50 художник җыелды төрле илләрдән һәм аны инде минем дус кызым белән аны да менә чакырырга киңәш итәм. Татарча авыр сөйләшә инде. Шунсы. Менә күп шул менә шундый безнең җитер сөйләргә чакырман чакыр дияр дә. Сөйләргә әйбере бик күп минем дус кызның. Шул проектларда, кайдадыр печән базарында ярдәм иттем. Теге аны бит инде син хәзер инде күп эшлисең. Гомерлеккә ул печән базарына бәйләнгән семинария бер шикте. Ну, шулай, әй, бар инде ансы теге шул, шул теге комьюнити дип әйтәбез бит инде, теге кешеләрнең ышанычы, анда инде уж. Шуннан җәй көне мин дус кызыма шулай ук булыштым. Менә дуслар дип әйттем бит инде сиңа. Бөтен проектлар минем дус, дус кешеләрем белән бәйле. Дизайнер, Минем Аселя исемле дус кызым бар. Ул үзенең ноктасын, кибетен ачты. Шундый шоп инде җәй вакытында. Мин аңа сату итергә дә ярдәм иттем. Менә бу моментны тоже сөйләп китик әле, чыннан да. Шундый рәис булып эшләгән кеше бер мизгел парктагы кечкенә генә кибетчектә бижуты, бижуты түгел аның, аның, инде, аның ювелирка. ювелир сәнгатендә, имә, көмештән эшләнгән әйберләрне сат чыктың син, сатучы булып эшләдең. Һәм сиңа кунакка кем генә килмәде, мин хәтерим синең ты сачтерләрдән дә карап барган идем, һәм алар шуны сокланып сөйлиләр, я, карагыз, болай да була ала икән, дип. Бу да популярмы хәзер? Бар иде ничәдер ел элек дауншифтинг дигән аңлатма. Бу теге кеше ниндидер зур проектлардан соң арып, бара анда кибеттә ипи сата мәсәлән бу әзрәк э, теге эш дип әйтепергә дөрес түгелдер инде беренче чиратта ярдәм булды бу безнең үзенә күрә пиар ход иде шулай ук ярдәм итәргә кирәк иде бит инде дус кызга һәм мин дә буш вакытым күп иде параллель вакытта проектлар барды һәм мин инде анда әйе уж теге лидер мнений дип әйт, әйтәләр бит инде. Әйе. Ул мин мәсәлән нигә миңа ул проектта авыр булмады һәм мин анда бернинди дә кимчелек үземдә тоймадым, чөнки ул э, этника, ул э, теге татар әйберләре һәм аның бар идеясы, э, ул идеясы булган әйберне э, теге сату дип әйтик э, теге во всех смыслах бөтен мәгънәдә дә ул авыр түгел ул бик җиңел чөнки син теманы беләсең әйе шулай итеп э, җәй көне парк эчендә бу бик матур күңелле период иде минем өчен ял итеп алу бу да ял итү алу булып чыккан инде дими икенче эштә эшләп алу ул да ял итү әнә дуслык дидең син әмма дуслыкта да бит кемдер лидерлыкны ала үзенә Ә, син үзеңне ничек хис итәсең? Ә, син ала, сине тыңлыйлармы күбрәк дусларың? Йә, син дусларың белән. Инде минем дуслардан сорарга кирәк инде, Ләйлә. Әйдә, әйт.
Ну, кайчак, нәчә, әйдә, әйт, менә күрәсеңме, мин син, син, син лидерлыкны бик җиңел аласың һәм сиңа бирәсе дә килә ул лидерлыкны. Ә, Кая утырырга э, ресторанда, кафеда, мәсәлән. сен андай берләрне таксиде лидерлык юк инде менә андай бер дә бар бит син синең янында мин тәмле ашарга яратам ә җиңел җиңел сиңа тоттырырга синең арттан асылынып йөрисең юк мин үзем дә бик күп асылынып йөрим дусларым артыннан һәм бәхетле шул ук вакытта кирәк булса бу по ситуации дип уйлыйм миңа калса бу бит инде тоже теге мөнәсәбәтләр. Әйе, мөнәсәбәтләр төрле булып Әйе, һәм анда кайдадыр кемдер активрак, инициативалы. Син аны, ну, тоемларга тиешсең. Бу бит шул ук дуслык ул. Менә без синең белән дуслаштык. Менә аның аның срогы юк. Ул э, теге табигый һәм үз теләк белән булдырылган мөнәсәбәтләр. Шуңа күрә син э, потребность дип әйтик инде кешедә кирәклек э, теге э, кемдер аңлаган кеше кирәк бит инде сине тоемлаган кеше тоемлаган әйе ә, менә мәхәббәттә пар булганда мәсәлән ә, син ничек уйлыйсың менә ир атның лидер булуы кирәкме яки хатын кызда булса буламы синең очракта ничек булыр ием икән шулай ук мөнәсәбәт инде бу монда инде дуслыкта мин уйлыйм ә, расчет ничек булыр микән татарча кайсы мәгънәдә ну мәсәлән дуслыкта расчет юк дип әйтәсем килә бу инде ихтияри әйбер менә сиңа рәхәт кеше белән һәм сезнең ничектер гармониядә дуслык дәвам итә мөнәсәбәт шәхси тормыш дигәндә инде мәхәббәт миңа калса анда бар сезнең барыбер бер берегезгә карата ниндидер Син көтәсең нәрсәдер кешедән. Ә нигә шулай микән? Нигә ир-аттан көтелә, ә дуслардан көтелми? Менә ул ничектер Ну, бу бит җаваплылык. Мәсәлән, син мөнәсәбәтләргә кергәндә, парың белән, сез бит инде үзегез өчен Аңлыйсыз, димәк, сез күбрәк вакытны бергә уздырасыз. Нәрсә өчен син аны сайладың анда? Нинди кызыклы моментлар өчен? Именно нәрсә, нәрсәдә ул сиңа ярдәм итә?
Моны ачтан уч аралашып әйтергә кирәк микән башыннан ук? Яки Миңа калса, аны бөтенесе дә аңлый. Бу монда монда инде уйлап эш ителгән кебек процесс. Һәм киләчәктә инде сезнең ниндидер анда гаилә кору, мәсәлән, ниндидер ният була. Шәхси тормышның ир-ат белән хатын-кыз очрашканда миңа калса, ул теге ният белән аны очраша башлыйсың. Аның нияте төрле булырга мөмкин. Кинога йөрү, Яки анда гаилә булу, сәяхәт итү. Бу дусларга да туры килә инде. Кинога йөрү. Ләкин менә барыбер бит инде син бит көтәсең ир-аттан вот теге әйдә өйләнешик дигән сүзне. Димәк, син аңа бу лидерлыкны тотырасың булып чыга бит, аннан көткәнгә күрә. Көтәсең дип миңа калса, бу сез икегез дә моңа киләсез, әгәр дә әзерсез икән. Әйтәм бит, шуңа сөйләшеп, бәлки сөйләшәсе туры кит. Сөйләшәсең инде, әйе.
Күбрәк сөйләшәсең. Хәзерге вакытта. Әйтен бәлки яшьрәк булганда мин мәсәлән, ниме, әлбәттә көтер идем. Менә минем иратым. Ә хәзерге мин аңлыйм. Ә нинди ният белән? Кая барабыз без? Әйдә аралаш. Бу минем лидерлыкны алып булып чыга бит. Алай сөйләшә башласам, мин сөйләшә башласам. Аңлыйсыңмы? Кемнән инициатива булырга тиеш, кем җаваплылык алырга тиеш менә пар өчен? Сиңа ничек э, комфорт булыр ие үзеңә?
Әгәр дә икенче яктан, мәсәлән, мин э, тоям икән шундый ук э, якынлык, җылылык, мин уйлыйм, мин курыкмыйм ул вакытта инициатива әйтергә. Әгәр дә син ул җылылыкны аны бит инде ул барыбер бу бит йөрәк эше, мәхәббәт. О, миңа калса монда син аңлыйсың, что-то не то или или все в порядке дигән кебек. Интуиция дигән әйбер бар. Әйе, интуиция һәм э, э, ябык кешене син ача алмыйсың берничек тә. Ә әгәр дә икенче кешедә син ачыклык сизгәндә, ул бит җиңел үзеннән-үзе барлыкка килә андый сөйләшүләр. Моны уйлап утырып, теге проект түгел, дорожный карта менә шушы көнне шуның турында сөйләшәбез, ике көннән соң менә шушы турында сөйләшәбез дип түгел. Ул э, китеп барганда, утырганда, кофе эчкәндә ул үзеннән-үзе чыга ул темалар. Шулай дип мин уйлыйм. Монда интуиция. кеше икенче ябык кешене ачып булмый инде бәлки буладыр да инде төрле төрлечә була бит бу тормышта әйе без син белән ул егет кеше мәсәлән кыю түгелдер әгәр дә сиңа мәсәлән андый син әзерсең икән сиңа нәрсәгә менә кыю түгел егет имә кыю түгел егет кемгәдер ошый кемгәдер шундый кемдер хатын кыз шундый лидер имә аңа бары кыю булмаса да ярый егетне ул аның өчен нәрсәдер әйтеп Үзе юл бирәчәк. И аңа комфорт, андый да булырга мөмкин. Менә шуңа күрә мин синең турында сорый идем, сиңа ничек ул комфорт булыр ие? Синең иратың иратка ул лидерлыкны тоттыра аласыңмы син? Мин уйлыйм, әйе, мин тоттыра алам. Шулай дип кенә җавап бирәм, наверное. Тоттыра алам. Әгәр дә кеше бу шулай ук шундый аның ниндидер юк. Кагыйдәләре. Кагыйдәләре юк төгәл.
Ә, яраб, без аңладык, синең лидерлык сыйфатлары алар каяндыр эчтән, геннардан булырга мөмкин. Ләкин барыбер син ниндидер китаплар укыгансыңдыр бит инде, ниндидер кинолар карагансыңдыр, э, кем сине илһамландырган яки аңлаткан, яки структурага салгандыр синең уйларыңны, дөрес тә мин дөрес эшлим икән, мин дөрес уйлыйм икән дигән. Андый булган имы э, синең юлыңда очрашкан китаплар яки кинолар? Университет вакытыннан ук сәяси кинолар карадым, сериаллар. Хәзер исемнәрен дә аларны хәтерләп бетермим инде. Миңа кызык иде шушы теге эчтә нинди процесслар бара. Коллективлар арасында. Домиклар тирәсендә кинолар карадым инде. Шуңа күрә алай ушым китеп Тагын шушы китапны укыйм, менә сиңа дөнья, абау, шулай икән, юк. Ачыш биргән әйберләр юк инде. Аһа, аңлашылды. Бу бәлки начардыр да, ничектер мин бер нәрсәгә дә аптырамыйм дип әйтимме? Бу Бәлки тәҗрибәң көчледер син инде. Боларны узгансың инде. Мин бу булды инде минем тормышта дип кенә уйлыйсыңдыр. Тумс тоже ничектер бик самоуверенно кебек белмим алай э, яраткан актер мин юк беркайчан да булмады студент вакытындамы шунда инде беренче курстамы укыган идем бөтен миңа калса бер туксан тугыз процент кеше әйтәдер алхимикны хәтерлисеңдер паул каэль ул бик популяр иде ул вакытта һәм инде шулай бераз ничектер күңелемә тигән иде инде. Үз юлыңны табу дигән мәгънәдә бит инде ул әсәр. Ә син шул кадәр күп юл узасың һәм син үз үзеңә ул юлны эзлисең икән дигән кебек ничектер шул урыныңда дигән фикер шул шул фик бәлки шул тормышта әллә нәрсәләр эзләргә була Һәм син барыбер үзеңә килеп кайтачаксың дигән фикер бәлки салгандыр шул әсәр. Белмим. Бәлки. Ә мин э, ничек сораган идем китаплар яки кинолар турында, чөнки менә мин э, видеолар карарга ятам һәм ул видеоларда ниндидер аңлатмалар, ниндидер структура эшли торган әйберләр, э, нигә науч поп теге укырга бәлки иренәсендер, ләкин кемдер сиңа аңлатып бирә, ниндидер галим мәсәлән. Һәм анда кыскача гына күсләр турындагы экспериментны ишеткәнең бармы синең? 7-8 Күсене бергә куялар һәм бу җиде сигез күсе арасында берсе лидерга әйләнә, берсесе клоун йөри анда аларга нидер кызгаеп эшләп, берсесе ашамлык ташый башлый, берсесе прихвостин э, аны шестеркасына әйләнә. Шулай э, шулай барса бүленә рольләргә һәм берсесе лидер. Һәм болар шундый сигез э, оешма эшләгәннәр шул күсләрдән. Сигезендә дә сигез лидер. Шул лидерларны җыеп, яңадан бергә җыйганнар аларны. Һәм болар да бүленешеп, алар анда лидер барлыкка килгән, һәм монда да монда шестерка, монда ашамлык китерә торган, монда клоун барлыкка килгән. Аңлыйсыңмы, ничектер барыбер без бүленәбез икән, э, интуитив, алар башлары эшләми, алар уйлап утырмыйлар, йоклар алдына 2 сәгать. Ул күселәр, име? Шунсы кызык булды миңа, ни кешеләр арасында да шулай булып чыга бит инде. Э, теге 8 лидерны да бергә җыйсаң, барыбер кемдер өстенлек ала торган булып чыга сыйфатлар барысында бер булып чыга төрле төрле коробкалар булганда ә никтер бергә җыелгач аларның арасында берсе көчлерәк булып чыга яхшы бит ул бит мин булыр идем диген мин гомердә дә әнә лидер кеше итеп үземне хис итмәгән и миңа кирәкми дә ул чөнки мин чын күңелдән әйткәндә җаваплылыктан куркам нәрсә кирәк ул миңа артык кеше өчен, калганнар өчен дә җавап биреп йөрергә. Мин мин шундый яхшы эшләүче. Миңа кушалар икән эшләргә, мин аны эшлим. Ну, кара Ләйлә, бу мәсьәлә мин бөтен булган берләшмәләр, эш урыннары аның күпме дә булса ул урыннарның мәгънәсе бар дип әйтимме инде. Мәсәлән, мин бит Мм, менә мин хаман менә аналитикага бирәм үз үземнең сүзне. Бу бит пятерочка түгел дип әйтмәкче идем мин. Корпорация, Мм. Леруа Мерлен түгел. Аннары минем башым киләсе фикер. Ул да яхшы бит, дисең, әйбәт. Ул бит халыкка, халык шуннан көндәлек әйбер ала. Без ничектер теге һава алсак, илһамланып, ниндидер җырлардан, проектлардан, шулай дип әйтик инде, бәлки кемдер ачуланыр минем шулай әйткәнгә. Ансы да файдалы бит халыкка, име? Нишләргә менә, кара, менә бу ситуация, хәзер без синең белән аңлыйбыз, име? Бер ел да җитә икән, име? Сөйләшмәсәң, аралашмасаң, татар телендә яхшы саф сөйләшкән кешенең ниндидер сүзләрне оныту. Нәрсә эшләргә кирәк соң безгә? Димәк, э, югалтмас өчен бөтен яктан да ничектер татар теле төрттерелеп торырга тиешме соң? Син бит барыбер җырларны тыңлыйсың татар телендә, ниндидер видеоларны карыйсың, мәкаләләрне укыйсың. Ул да җитми булып чыга, име? Вәзгыять шундый, нишләтәсең. Ә менә үз-үзең белән калам дисең син ике сәгать төнлә йоклар алдыннан. Нинди телдә уйланасың син? Бармы анда аның теле? Мин уйлыйм ике телдә дә. Анда күңел теле. Әйе, менә миндә дә сорыйлар. Син уйлыйсың, ә мин хәтерләмим. Мин уйлаганмын, бүген уйламам. Ә ничек соң ул? Мин үземнең фикер уенның тавышын белмим.
мөхит кирәк инде булып чыга һәм син эшләргә, яшәргә, сөйләргә, ашарга, бөтен нәрсәне татарча эшләргә тиеш. Мин әйтеп алдым инде, китеп алу процесслары булды анда, татарлар гына түгел иде. Мин яшәгән җирдә.
Юк, монда сине беркем дә гаепләми. Бу үткен уйлану өчен. Мин гаепләп утырам, ничек шулай мәдәният сүзен мин оныта алдым. һәм тиз исемә төшмәде. Э, фикеремне дәвам итеп, э, мәдәни өлкәләр һәм э, милли һәм республика белән безнең шул ук милләт белән бәйле проектлар миңа димәк кызык һәм күңелемә яхшы һәм мин аны ниндидер өстәмә илһамлану процессларсыз мин аны рәхәт итеп эшлим үзеннән үзе ул минем эш бара шуңа күрә минем бөтен эшләгән эш урыннарым ул мәдәни милли Үзенә үзе шау булып чыккан, әйме, синен берничә тә. Ул шундый агым, ул агымга элек кичтен, син йөзәсен дә йөзәсен гел шунда, шул тирәгә. Ә без бит аз э, милли проектлар өстендә эшләүче кешеләр. Шуңа күрә э, без миңа калса югала да алмыйбыз, чөнки һәрвакыт ул кадрлар кирәк. Э, Татарстан Республикасында кимендә дип әйтик. Э, Менә бүгенге көндә, мәсәлән, мин э, Татарстан Республикасының Милли музеенда эшли башладым бит инде. Шуңа Котылыйм күрә- сине. Рәхмәт, әйе, бу яңалык, кем ишетмәгән. Килегез, экскурсияләргә килергез безгә. Бездә бик кызык экспонатлар һәм башкалар.
Э, монда да син үзең теләп бардың ул эшне, ул эш сине үзе таптымы? Ничек булды? Үзе тапты буладыр инде. Чакырдылар һәм мин алай бик озак уйламадым, чөнки институция көчле, Анда ниндидер шәхси хуҗалык түгел. Ул музей миңа кадәр 130 ел безнең алдагы елда Милли музейга Татарстан Республикасының ул миңа кадәр булган һәм миннән соң да булачак ниндидер чорны әлеге музейда. Димәк, минем кул көчем, хәрәкәтем кирәк. Шуңа күрә миңа Бәлки, бәлки предприниматель буларак эшләү мине илһамландырмый, димәк, бүгенге көндә. Миңа кирәк шундый көчле институцияләр, мәгънәле, милли, мәдәни юнәлешле. Һәм халык өчен кирәкле әйбер булырга тиеш шул име? Нәй фундаменталь әйберләр инде. Ул минем белән дә, минсез дә эшли. Ләкин син анда үз өлешеңне кертәсең.
Кайнатма. Э, Ленари, ничек карыйсың син юрауларга? Яхшы карыйм, кызык. Мин бик ачык кеше.
Безнең юрау дигән рубрикабыз бар. Һәм без биш җыр арасында берничә сайлап алабыз даими, ями мюзик лейблындагы булган төркемнәрдән, җырчылардан һәм бер сорауга җавап эзлибез. Ул сорауны син үзең уйлап табып, безгә хәзер җиткерергә тиешсең. Шәхси булырга мөмкин, глобаль булырга мөмкин, ләкин ну, шундый кызыксынырга, син чыннан да чын күңелдән кызыксынырга тиешсең. Җавабын ишетәсе килергә тиешсең.
2025 ел нәрсә алып килә? Шәхсән миңа. Шәхсән сиңа, әйе, бу менә яхшы сорау. Мин аны яратам. Хатын-кызлар үз тормыш турында беләсе килә, беренче очракта. Кара, безнең монда име бирҗер. Күк төсле күзләр, Кайнар төркеме. Тәринке, Илгиз, Томаннар Зәрине, Урманнарга усал белән э, Хәйдәр Бигичев һәм э, Ялгышлар Алия Нур белән э, кем белгән? Кайсы җыр сиңа күбрәк ятышлы? Син соравыңа. Берсе дә ят.
Ә әйдә, әйт үзенекен айса. Ями мюзик лейблыннан. Син бит беләсең аңа җырчыларын. Табыйк. Ну, минем яраткан төркем бик шундай кім екен хәзер хәзер мин гауга син күрәзәче әзерәк кенә бар инде гаугадан яңа җырларыннан алабыз юк әйдә мин яраткан җырдан әйдә
яңгыр астында җыры менә бит яны елый елый тыңлыйм хаман ә нигә елыйсың нинди ничек шундый э, хисләр тудыра ул синең сүзләре ошый мин аскарны э, аның Текстлар өчен яратам, беренче чиратта. Мин шаккаттым чын гүлән икән, аны без яшькәндә үзе язганын белгәч тә. Нишләптер мин э, ул теге татар телендә яза белгән кеше, Фикер йөрүдә.
әйе, ул шундый чыннан да Ул еще шундый символлар белән шундый матур итеп яза. Ул ике сүз яза һәм минем бөтен урап чыга йөрәк артларымны. Символизм нас көчле инде яңа шундый сүз. Без өйрәнгән любовь морковь, аннан соң нидер шундый билгеле әйберләрне, э, күзләрең шомыртай кара. Ул бит инде билгеле символизмнар. Анда син уйлап бетерәсе юк. Э, ә Аскарның сүзләреннән соң мин әле тагын ярты сәгать э, утырам рефлексияда кара әле менә бу мәгънә була ала ничек мин аскарны бик яратам инде аның текстларын яратам алты минут та утыз секунд мындаймы кайсы мизгеленнән тыңлый башлыйбыз яңгыр астында гауга белмим булсын бер минут егерме җиде секунд

Минемчә, бу ә язгын нәрсә, язгын мәхәббәт. Димме? Бу мәхәббәт елы булыр кебек тоела миңа. Шулай юрис килә. Амин.
Мм? Мәхәббәт, тормышка мәхәббәт. Үз үзеңә, якыннарыңа, бөтен нәрсәгә дә мәхәббәт булсын. Ә иратка таба?
В том числе.
Ансы да булсын. Ансы да булсын.
Әйдә инде әниләреңне сөендерик.
Борчылма, кыз. Борчылма. Бер, берсе дә борчылмасын. Барысы да яхшы була. Алар сиңа басым ясамыйлар инде. Бу шәхси сораулар бирмиләр. Син бит мин- ничә синең э, шундый теге шәхси границаларың көчле, син әти-әниләреңә дә җиткерә аласың. Миңа керт- менә бәйләнмәгез, үзе булганда булыр дигән кебек тоела миңа. Дөресме? Бар, азрак бар.

Вакыт бар. Алайса без дә сиңа басым ясыймыз. Ләкин бәхет теләп калабыз, мәхәббәт теләп калабыз. Һәм чыннан да 25 ел шундый яз э, хисе белән. Яз, наз. Әйе, булсын әй.
Рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Кайнатма.